Дьэ ааспыкка мин сенатор Клишес уонна Госдума депутата Крашенинников оҥорбут уонна кинилэр ааттарынан Кликра сокуона диэн аатырар окуон барылын тула бэйэм санааларбын эппитим. Биллэн турар бу икки киһи оҥорбут окууна буолбатах, бүтүн хамаанда оҥорбута оҥоро очуоккай. Бу үрдээх улахан суолталаах сокуон диэн санаана. Бу Саха сирин Саха сирин тыатын сирин аа нэһилиэктэрин дьылҕаларыгар инники дьылҕаларыгар бачча оруоллаах сокуон диэн санаата. Аата даҕаны оннук, холобур буоллаҕына туох да ини нууччалыыта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти диэн. Ол аата буоллаҕына публичная былаас биир кэлим ситимигэр олохтоох бэйэни салайыныыны тэрийии уопсай бириинсиптэрэ диэн. Бэбтилэргэ курдук бу атыйын баска иккис күннэригэр тыа эрэ омук дьылҕата диэн пуорум буолан ааспыта. Биллэн турар бу боппуруоһа эмиэ тумнубатахтара. Ол пуорум тымыынан тахсыбыт резолюцияҕа уруйбуттанан пуорум кыттыылаахтара субъектар, ол иһигэр саха эрэ олохтоох салайыныы икки таһымнаах буоларын туруорсар бырааптаах буолуохтаахтар диэн хоруйбуттар. Оннугу туруорсуохтаахпыт диэн. Ону таһынан ол икки таһымнаах олохтоох салайыныы атаммат буоллаҕына улуустар таһымнарынан Судаарыстыбаннай былааһа олохсуйуохтаахтын туруорсубуттара. Манна мин санаабын эттэхпинэ маннык этэ. Холобура, бастатан туран, бу сокуон бастакы ааҕыыга ылыллыбыта, ол эбэтэр концептуально ылыллыбыта. Онон буоллаҕына Бу һукун концепцията диэн икки таһымнаах олохтоох бэйэ наһалыанньытын аккаастанахха биир таһымнаах буолуохтаахтар, олохтоох бэйэни салайыныы. Ол эбэтэр бу концепцияны уларыйар буоллаҕына букатын атын сокуон барылын оҥорон Госдуума дьүүлүгэр киллэриэххэ наада. Ол бэйэҕэ кыаллар да диэн боппуруостар. Иккиһинэн эттэххэ, бу Күлүү кыра округунан төрдүс ыстатыйата суруллааччы. Муниципальнай округ административнай территориальнай единица буолбатах да. Ол аата Судаарыстыбаннай былаас дьаайар Административнай территориальнай единицата баар буолуохтаах, ол гынан баран бу муниципальнай уокурук буолбатах турулааччы Таарыйа эттэхэ, дьэ, кэпсээнтэн кэпсээн, сэһэнтэн сэһэн дии буоллахха, Ил Түмэн урукку икки ыҥырыылаах болдьоҕун депутата, Ил Түмэн федеральнай мунньахха бэрэстэбиитэлэ Михаил Санников бу боппуруоһу уруккуттан туруорсар, ону истибэтэҕэ, өйдөөбөтөҕө буолаллар этэ, баар күдьү өйдөөбөттөрө буолуо. Ол түмүгэр республика баччааҥҥа диэри улууска таһымнарыгар административнай, территориальнай единицата суох олорон кэллибит. Ол аата ол аата улуустар таһымынан республика государственнай былааһа суох, полиция, налоговай суут курдук судаарыстыбаннай тэрилтэ былаас салаалара бааллар. Биллэн турар, ол кэнниттэн бу федеральнай былаас салаалара. Оттон судаарыстыбаннай былаас улуустарга баара-хуһа биллибэт. Кырдьык бу баччааҥҥы луннуу олорон кэллибит. Бу Саха Республикатын төрүт сокуонун кэһии буолар атта. Холобур, бу төрүт сокуоммут биһиги республика төрүт сокуонун түөртөн бэс статьятыгар Саха Республикатыгар отут түөрт оройуон, улуус Ону кытта биир республиканскай суолталаах Дьокуускай куорат баар диэн суруллааччы дьарыктаах. Аа, ону биһиги кээммит бу улууста таһымнарынан аа, олохтоох халайына, ол аата муниципальнай оройуоннар, улуустар диэн аа, олорон кэллибит. Баччаҥылы билиҥҥи да олоробут, ол кириэкирэ сокуонун кириэ дылы кириэ дылы олорорбут буолуо. Өйдүүргүт туваа дуу, иккити уончалаһыллар хаҥалары эмиэ Кыыл Саанньыкап төрөөбүт Мэҥэ Хаҥалас улууһугар аҕыс түһэттэ дуу, аҕыс дуу муниципальнай оройуону тэрийиэххэ диэн туруорсааччыбыта. Ону кинини улууһу уон аҥыы хайытаһытааччы диэн дьарыктаабыттара. Дьиҥэр былаа кини республикабыт Сахабыт сирин судаарыстыбаннаһын турууласпыта диэххэ наада. А, судаарыстыбаннай тутулун, ол аата а, Конституциятыгар, төрүт сокуонугар баар тутулун турууласпыт кэннинэн буолар. Ол эбэтэр хайдах буолуохтаах? А, Хайаан даҕаны республика административнай территориальнай ээ тутула баар буолуохтаах Конституцияҕа мэктиэлэммитин курдук отут түөрт аа улуус оройуон биир республиканскай суолталаах куорат Дьокуускай эбитэ. Ол улуустар оройуоннар истэригэр ээ төһө баҕарар муниципальнай тэрээһиннэр баар буолуохтарына. Холобур, Москваҕа буоллаҕына, ассеобыанньыкки административнай уокурук бар. Олор истэннэн сүүс отут икки, сүүс отут икки оройуон уонна ол оройуонна таһымнанан муниципальнай оройуоннар диэн муниципальнай оройуон сүүс отут биир муниципальнай оройуонунан биир городской округ троицкай диэн былары бу административнай округтары мэр аныыр префектэрэ салайаллар благодарственнай былаас административнай деление Дьэ ити курдук бу сыанан бу барыта эргийэн кэлэ турар диэххэ наада. Манна диэн эттэххэ Михаил Санникову икки тыһыынчалар хаҥалары эмиэ этэн турар. Бу муниципальнай оройуоннары бу Сопхуостар чэрчилэринэн тэриэхэ баара диэн бастыгына эппикиэкини буолар тоҕо диэтэххэ бу окуун ирдиирин курдук исторически тэриллибит тэрээһиннэр буолаллар бу сопхуостар кырын сылынан тэрийи онон былаана бу этэргэ дылы Дьэ новое, хорошо забытое старое дехала Аны туран дьону кытта кэпсэтэн көрдөххө бу телегра окуона өтөрүнэн киириэ ходин эриҥкэдии бар аа сэрии буола турар хаччы оһуох Бу бүтүн аар арыт-сыардыынын быыбардары тэрийии, докумуоннары уларытыы элбэх үбэҕэччини эрийэр, онон боокуон өтөрүнэн киириэ суоҕа дииллэр. Ол гынан баран бу Конституцияҕа уларытыылары киллэриигэ публичнай былаас туһунан киирбитэ. Публичнай былаас туһунан окуон баар, ону Биир итимҥэ киллэрээһиҥҥэ бу олохтоох халайыныыра хаалан турар. Олохтоох халайыныыны публичнай былаас биир кэлим итимигэр киллэриини мин санаабар улаханнык уталыппаттара буолуо. Бу нам-нум буоллахха бу күһүҥҥүттэн ээ уһаатаҕына анаһаас кылы арааһа боппуруос көтөҕүллэр буолуохтаах диэбитим. Онтон дьэ «Аамай сүрүнэ» диэн тугуй диэххэ, диэтэххэ маннык: ол муниципальнай уокуруктар кыраныыссаларын син биир субъекта парламеннара ол эбэтэр Ил Түмэн быһаарар үһү буолбат да, билиниттэн туох да тутулуктааҕа дииллэр дьоннор. Оннук буолбатах. Сокуон барылыга суруллааччы муниципальнай уокуруктар үс суолунан таҥыллаллар да муниципальнай тэриллиилэр ыһылланнар эбэтэр холбоһоннор эбэтэр статустарын уларытаннар ол эбэтэр сорох улахан муниципальнай тэриллиилэр ыһылланнар уокуруктарга ылыахтарын сөп эбэтэр нэһилиэктэр муниципальнай тэриллиилэр холбоһоннор уокурук тэрийиэхтэрин сөп эбэтэр городской уокурук статуһун уларытан холобур муниципальнай тэриллии буолуон сөп. Оттон биһиги э, биһиэхэ холобур нэһилиэктэр билим муниципальнай тэриллиэ эбит буоллахтанна кинилэр холбоһоннор икки үс түөрт холобур былыргы э, холкуостар чичилэринэн холбоһоннор эмиэ муниципальнай округтары тэрийэхтэрин сөп. Маны боппуруостуулларга ХОКуоҥҥа правотворческай инициатива гражданина баарда, дьон-сэргэ туруорсуута. Холобур буоллаҕына, бу ыаллыы нэһилиэктэри кытта кыттыһан биир муниципальнай уокурук буолабыт диэн боппуруоһу көтөҕөн инициативнай бөлөх Ээ, илии баттааһын хомуйар, оннооҕу куоҥҥа итиллээччи, холобур, күүс-пырыһын, «Эй, сүүс быыбардааччылаах нэһилиэктэн бачча илии баттааһыны хомуллуохтаан чаччан наһаа элбэх буолтах ол аҕыйах» ким баарар хомуйар ахсаана Ол хомуйан бэйэлэрин депутаттара киллэрэллэр эбитэ. Ол депутаттар маны көрөн бараннар референдум ыытыахтара эбит. Ол референдум түмүгүнэн быһаарыы ыланнар э, Ил Түмэҥҥэ киллэрэллэр, Ил Түмэннэр ону киргэтэллэр. Бүттэ. Бу холобура үс нээли холбообут диэн оннук ээ правотворческай инициатива көтөҕөн быһаарыы ылыннахтарына Ил Түмэн ону бигэргэтиэхтээх Онон буоллаҕына дьэ Билигин механабар нэһилиэктэннэ муниципальнай тэриллиилэри тэрийии кыаллыбата буолуо. Онон үбэ-харчыны бюджеты дьоҥҥо, нэһилиэккэ муҥутуурдук чугаһата туһугар муниципальнай уокуруктары тэрийиэххэ наада. Аһ бу бүтүн улуус таһымынан буолбакка былыргы хопкуостар кыраныыссаларынан олорро үс-түөрт нэһилиэк Үс түөрт муниципальнай тэриллии холбоһоннор муниципальнай уокурук тэрийиэхтэрин наада. Оннук буоллаҕына э, бюджет хаччыта чугаһаан биэрэр дьоҥҥо э, тыа хаһаайыстыба сөкүллэр үбэ харчыны эмиэ оннук э, ол муниципальнай уокуруктарга бэриллэрин туруорсуохха наада. Оччоҕуна дьэ нэһилиэктэр бэйэлэрэ ээ үс, түөрт, биэс нэһилиэк кыттыһаннар ээ бэйэлэрэ ин ээ иннилэрин көрүнэр кыахтаныллар диэххэ быһаарда. Онтон маллаана билиҥҥи балаһыанньанан бардахпытына улуустар таһымнарынан муниципальнай уокуруктары тэрийэ буоллахпытына нэһилиэктэр эстэллэр онно олохтоох бэйэни халыйыныы диэн оһох буолар олохтоох бэйэни халыйыныы бүтүн улуус таһымынан буолар нэһилиэктэргэ баһылыктар оннулара чаччыналара ананаллар уонна кинилэргэ ол буруоннан, а буруоннан да буотах нэһэ дууһаннан аа бюджет аа норма көрүллэр Биллэн турар ол олохтоох бэйэни халайыныы буолбатах Холобур, мунтан тахса көстөөх сиргэ баар былаас олохтоох бэйэни халайыныы былааһатын атырыай? Түмүктээн эттэххэ, дьэ, күлүү-көрө окуона өтөрүнэн киириэх уоҕа диэн уоскутунар хатаммат. Былаас бу Бэйэтин судаарыстыбаннай тутулун ээ олоххо киллэриэҕэ, наһаа уратыга кэҥэтиэҕэ. Публичнай былаас биир килим этимэдэр, туруору былаас буолтулар. Аны туран муниципальнай уокуруктары Ил Түмэн баһаарар диэн буолбатах. Барытын дьон-сэргэ правотворческай көҕүлээһининэн баһаарыллар дьыала бу. Ил Түмэн ону бигэргэтэр аһатта. Олохтоох референдум, олохтоох депутаттар баһаарыллар. Дьиҥинэн, укуом быһыытынан. Онтон дьэ улуустар таһымнарынан Мударственнай былаас тоҕолоон этэбин бу республика мударственнай былааһа. Бу ойон биир ыл аайы Мударственнас күнүн бэлиэтиибит, ол кыламма улуустарбыт таһымнарынан республика мударственнай былааһа суох. Федеральнайдар бааллар, суут, сокуон, милиция, ээ полиция, налоговай им барыта баар, онтон республика былааһа ол барыта олохтоох муниципальнай уруйун былааһыгар кубулуйан турар. Ол аата биһиги республикабыт муниципальное образование Республика Саха Якутия диэн ааттаах билиммитэ диэххэ. Онон буоллаҕына Республикабыт төрүт окуну мэктиэлиир судаарыстыбаннай тутулун тутан олороохтоохпут биһиги. Онон окуну бэйэбит туспутугар, дьон-сэргэ тыа иһин туһугар, эргитэ туһугар бу Бокуонунан туһанан боокуон ирдэбилин ирдэбилинэн муниципальнай оройуоннары вывескатын уларытан муниципальнай оройуоннарбытын муниципальнай уокуруктарга кубулутууну быйыл утарыахтаахпыт. Олохтоох халайыныы дьиҥнээх дьоҥҥо эргэҕэ чугаһыырын курдук муҥутуурдук чугаһыырын курдук. Дьиҥинэн, хаамыы үчүгэй нэһилиэктэр таһымнанан этэ буоллаҕа. Ол кыаллыбат, билигин бу окуона окко киирдэҕинэ ону чугаһата туһаттыбыттан ээ урукку окко сатаамнанан киллэриини ээ ээ турусуохха ултуур үлэлиэххэ наада да ээ правотворческая инициатива граждан диэн баарар окуоҥҥа сүүс отут биир сокуоҥҥа баар. Онно референдума да ыыталларын, илии баттааһыны хомуйалларын уонна ол докумуона хайдах оҥоһуллуохтааҕын оппутугар тиийэ барыта баар окооҥҥо. Онно биллэн турар, юристар ылыахтара наада. Юристар атын билигин биһиэхэ үөрэхтээх дьон элбэх, ол кыллыбат боппуруос буолбатах. Э, онон буолаана дьэ бу дьон-сэргэ көҕүлээһинин правотворческая инициатива диэни э, үөрэтиҥ, э, этэргэ дылы тускутугар туһаныҥ диэн этиэхпин баарым. Болҕойон сибикитигэр махтал буоллун, өбүлээбит буоллаххына биллэриҥ.